कएटा कएटा ताल छै देखै छियै दुइटा ताल छै एहिमे घिचल एहिमे एकोटा ने घिचना छै उएह घिचल छै ओहीमे सँ घिचबै पहिने आब फोन कए लै छै गौ बा हमर माय बाप देखी बियाह करि देलकै हमर या ओकरासँ कते छओ महीनासँ हम गप नहि केने छियै आइ गप करि लै छियै हेलो हेलो कतऽ छियै यौ हँ यौ की करब आइ मोन पड़ले बियाह हम कहलियै जे अहाँके हमर माय बाप बियाह करि दै छै से अहाँ करबै तऽ करि लिअ तऽ अहाँ करबे ने करलियै करि देलकै तऽ आब हम की करबै एतऽ ससुरामे रहै के अछि छै फोन करल गप करल होइ छै नहि होइ छै अखनी आयल छियै तऽ लार लय लए कहलियै बुढ़िया के जाय छियौ साउस के कहलियै जाय छियौ पुआर लाबै लए या एतऽ आबि कऽ गप करै छी नीके छियै ने हैया नै मरू यौ हमरा खातिर कथी लए मरि जेबै हमरा सँ नीके कनिया भए जायत अहाँ के नै मरू की यै मरबे करबै नै मरू ने हे अहाँ के माय बाप यऽ कनिया नीके भए जायत हमरा सँ नीके भए जायत हे ओना नै करू की नीक सँ रहू आब दोसर कनिया भए जायत हमरा खातिर की करबै हम पहिने कहलहुँ अहाँ के तऽ अहाँ कहलियै हमे पढ़िते छियै अखनी अखनी तोरा लए कऽ कतऽ जेबौ से कहलियै अहाँ की अहीं के गलती यऽ की हमरे छै अहाँ पहिने कहलियै जे लव कर हम तोरे से बियाह करबो आ बाद मे कहलियै जे हमर बियाह भए गेलै माय गे की भेलौ की भेलही रे कोना गेल छौ सगरी बाली गे हौ की कहबो बौआ ओकर गप हमरा कहल नहि जाइ छौ की भेलौ से कहबी तब ने कहल नहि जाइ छै एखनिए ओकरा गेलैए। पहिले नजर गड़ेने रहै छियै हम केना करै छियै की करै छै कतऽ रहै छै की भेलौ

की भेलै राम खेलना गेलैए दरबर देने खिसियाल गेलैए बहुरिया गेल छै ओकर पुआर कटाल आ पुआर आनै लए तू अखनिये कुछो गेलैए। कहना हवा ओकरा उल्टा सीधा आब की करतै मारतै ऊ पीटतै की करतै? अपना तऽ छोड़ा घर में कोदे रहबे ने करे जा घुर फिर जाय छै कन्या के जा ने देखे देखिए अगरती जा ने आइए तऽ हम तोरी ओकरा जे हम भेल बापसँ नहि भेँट करेलियै तऽ ई बाड़ीमे जा कऽ गपस्ती की कहै छै से हमरा खातिर नहि मरू यै अहाँ यै हमे बरू हे कनि दिना रहऽ दिअ तऽ आब कनि दिनके बाद भागि जायब अपना आरके हे बहुते गला भए गेलै कोइ देख न ले आ हमे चुपे चाप अहाँसँ गप करै छी राखू काल्हि गप करब की बुझलियै? काल्हि गप करब काल्हि काल्हि गप करब दियौ दियौ दियौ दियौ मोबाइल तोबाइल हम बुझबौ दियौ अखनी लाल कए दियौ आँय काल्हि भागि जेबै इएह बात तोरा करैके रहौ तऽ तू हमरा जज्बासँ के खेलली तू आँय हमर जिनगी बिगाड़ि कऽ तू अहिना एगो तालबाड़ीमे फोन करबही आँय दियो अखनी दियो अन्नी राजा बिगड़ दियो अखनी तू की बिगड़ल हाँ? सामे ई सत्यानाश क्या करे देबी तू हमरा अपना रे हमर जिंदगी के बारे में सोच ली तू सब कुछ छोड़ के तोरा संग में हम के लिए तू टालबाड़ी में कान फुसकी है छै मोबाइल से गप है छै हाँ? तोड़ देलियो तोड़ देलियो पजरा तोरा तो एखनी कर घुरा घुरा नहीं हम तोरा तोरा नहीं हम अखनी ढा देलियो।

ओ आन सा ओ बिरान सा बौरिया हमर हम ऊपर की करबी तू ऊपर की करके बात हाँ? कर एते पिटते अबल दे जा ओकरा मार के ओकरा फिर रहते के मार लगे नहीं हम नहीं मार एक दिन लेके से हाथ पर नहीं मारे बदल सके छे रे लग गया छे लग गया तोड़ देबे निठा ओकरा राखबे ने निठा टांग हाथ तोड़ के घर मार मार रे कथि ले मारली रे अबल दे छे रे अबल दे छे हया थो मोबाइल हले ले ले

मार मार खिबै छी हमरा मार खिबै छी मार खिबै छी मार खिबै छी आँखि मे लोर हर हर चुबै छै मुड़ी कान भसिया के तू मार खिबै छी जो न तू जो की कहै छै जो नहि राखबै तोरा नहि तऽ नहि राखै नहि राखबै ओकरा हम बड़ भला आदमी छियै बड़ भला आदमी छी तू हम जागल रहै छै गुहाली मे हम नहि सुनै छियै तऽ हम एना करै तू छियै कतऽ फोन करैत रहै छी तू कदा फोन कर दे हमरा तो सर सर बजी नहीं रहे छै ओकरा कोन सर सर सर सर ने फोन हम कहे छै भाग जेबै कहे छै भाग जेबै तू सर सर ने फोन कर छी भाषण छोड़ अरे छोड़ा दिए ना हमरे खब रे बूढ़ भाग गलिया नाक लगले जहना जहना मन जे तहना तेना करै छै मार के जनी जात के फेंक देलकै ये तोरी के अनकर धिया पुता के मार के फेंक देलकै ये मारत मारत ने देह पर चाम खींच लेलियो अखनियो बूढ़ो में अखनी चमड़ा ने छोड़ा लेलियो तो फिर तू हमरा कहना रही है मारि मार नहि अङ्गुरी लिलवा तिलवा झाड़ि देलकै यऽ आइसँ भनसो बन हेतै भनसो हेतै कि नहि हेतै चमड़ा नहि छोड़ा लेलियो तोरा तऽ फेर कहने रहियै चिन्ह जैतौ हमरा आँय के चाहो उठल हो ओहिठिना की करै चाहो एकै हुराठमे एखन हम मारते मारते दम तखन से फुलि गेल हमरा मारैत मारैत हम देह पर चाम हम खींच लेलियो तऽ तू हमरा फेर कहने रहियै कथी के कोना गेलै रे कोना गेलै